Elona, noswaith dda i chi. Mae cyn weinidog addysg yn rhybuddio bod cynlluniau Prifysgol Caerdydd i gael gwared ar 400 o swyddi wedi creu diwylliant gwenwynig o fewn y sefydliad. Yn ôl Leighton Andrews, sy'n athro yn yr Ysgol Fusnes erbyn hyn, mae pobl yn rhy ofnus i siarad yn agored am eu pryderon. Rŷn ni hefyd wedi clywed gan ddarlithydd sy'n rhybuddio bod nifer o staff yn teimlo dan straen ac yn ei chael-hi'n anodd parhau i gynnig addysg o safon i fyfyrwyr. Dyma adroddiad Anest Eyrig.
Gyda diffyg ariannol yn y coffre o dros 30 miliwn o bunnau, mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio gwneud arbedion ariannol sylweddol, ond mae'r cynlluniau wedi gwylltio nifer. Mae un cyn-weinidog addysg, sydd bellach yn darlithio yn yr Ysgol Fusnes, yn rhybuddio am yr effaith ar staff. Mae e hefyd yn honni bod yna ddiwylliant gwenwynig o fewn y Brifysgol. Dwi ddim yn siŵr bod pobl yn hapus i siarad mas. Falle mod i'n neud e achos dwi wedi cael y profiad yn y gorffennol am y polisïau addysg uwch. Ond mae pobl yn grac a ddweud y gwir, ac mae'r ma sefyllfa yn, yn ddiflas. Uh, does gan neb hyder yn y, yn y proses. Uh, Dwi'n siŵr bod neb yn credu beth mae'r uh, bwrdd y brifysgol yn, yn dweud, ac mae'r sefyllfa yn, yn gwarthus. Mae Prifysgol Caerdydd wrthi ar hyn o bryd yn ymgynghori ar eu cynlluniau i gael gwared o 400 o swyddi. Fel rhan o'r cynlluniau, fe all rhai cyrsiau ddiflannu yn llwyr, cyrsiau fel nyrsio, cerddoriaeth a ieithoedd modern. Dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd pwy fydd yn colli eu swyddi, ond mae 1,800 o staff wedi cael gwybod y gallai eu swyddi nhw fod dan fygythiad. Dwi'n un o'r bobl sydd wedi derbyn llythyr yn dweud bod yn uh, swyddi o dan risg. Fel bawb arall, dwi'n poeni, dwi'n yn gwybod be, be fy'n digwydd dros y misoedd nesaf. A maen nhw'n gofyn i ni to, dysgu um, y myfyrwyr ni, gwneud ymchwil ar y safon gorau. A diolch yn hawdd gweithio dan yr ymgylchedd yna pan ti ddim yn gwybod pan mae yy dy swydd di'n ansicr. Dwi'n rili yn poeni o ran yy iechyd meddwl a lles staff. Mae Prifysgol Caerdydd yn dadle bod rhaid i nhw wneud newidiadau anodd fel hyn er mwyn. Goroesi yn yr hinsawdd sydd ohoni. Wrth gwrs, mae prifysgolion ar hyn o bryd, maen nhw mewn sefyllfa anodd, dwi'n cytuno efo hynny, ond dwi'm yn meddwl bod hwn ydi'r ffordd gorau i fynd ati. Mae Prifysgol Caerdydd yn pwysleisio taw cynllun yn unig yw'r toriadau yma ar hyn o bryd, a bod ffordd bell i fynd eto cyn dod i benderfyniadau terfynol. Ond mae'r pryder ymhlith staff yn amlwg, a'r ansicrwydd yna yn cael effaith ar y myfyrwyr hefyd. Mae yna rhyw fath o ias oer rhwng y cefnau pobl yn, yng, ynglyn beth yw dyfodol ein cwrs, beth, to, Beth fydd, fyddai'n cael fy nysgu gan yr un un pobl blwyddyn nesaf a blwyddyn ar ôl? Os da ni ddim yn cael y, y ddaddysg da ni wedi talu amdan, bedair pwynt dod i brifysgol sydd yn Russell Group fel Caerdydd? Mae'n siomedig. Amodau dysgu y myfyriwr ydy amodau gweithio staff. Mae'n bwysig iawn bod y staff yna yn cael eu cefnogi a bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd, fel bod modd iddyn nhw gefnogi myfyrwyr a bod myfyrwyr yn cael y profiadau maen nhw'n ar ddiwedd y dydd yn talu i gael. Dyw Prifysgol Caerdydd ddim wedi ymateb yn benodol i sylwadau Leighton Andrews eto, ond maen nhw wedi pwysleisio droeon bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Yn ôl Gweinidog Swyddfa'r Cabinet, fe fydd y gwasanaeth.